Salam hormatly ildeşler. Men Aýgözel Çaryýewa. Biz bu gün siziň bilen Excel sapagymyzda Orta baha hasaplamagyň funksiýasyny öwreneris. Ilki bilen, orta baha näme diýmek? Matematikadan hem geçişimiz ýaly, arifmetiki orta baha bar, şeýle hem geometrik orta baha bar. Arifmetik orta baha nähili hasaplanýar? Näçe sany san bar bolsa, Nemesem şeýle näçe sany san bar bolsa, şolaryň ählisini goşup, şolaryň sanyna bölmek. Meselem şu ýerde biziň 3 sany sanymyz bar. Olary goşýas we olary öz sany, ýagny 3 sany bolan üçin öz sanyna bölýäs. Şu ýerde näme? Arifmetik orta bahasyny hasaplap berýär. Indi arifmetik orta bahany hasaplamagyň özüniň Formulasy hem bar şu ýerde funksiýanyň üstünini sredneye, eger programmamyz iňlisçe bolsa, home-da average funksiýasy bar, orta baha diýmek, şondan hasaplap bilýäs. Indi geliň, meselem, mekdeplerde ýyllyk baha çykaranda mugallymlar çärekleň orta bahasyny çykarýar. Şonuň Excel-de funksiýasyny, formulasyny ýazalyň. Ilki bilen şeýle öýjükleri birleşdireliň. Oňa okuwçylaryň ýyllyk bahasy diýip ýazalyň. Okuwçylaryň ýyllyk bahasy. Indi bärde tertip belgi bolsun. 1 2 Goý 5 sany sapamyz bolsun. Bize beýle köp hökman däl. Bolýalt bolsun. Bärde dersiň ady bolsun. Bu ýerden biz göwrümini sazlap biles. Bärde geliň şuny biraz aşak çekeliň we Birinji çärýek. Görşümiz ýaly, biziň çärýek bir öýjüge sygmady. Ony birin e, başdaky sapaklarda geçişimiz ýaly powernut edeliň. Ine şeýle bolsa has bir hili owadan bolýar. Indi beýlekilerini göni ýazyp Ine öňküsem geçişimiz ýaly haýsy öý üçin obraz gerek bolsa şony saýlaýas. Şu ýerde obrazyny alýas we haýsy indiki gerek öýjügimizden şu obrazy berip bilýäs. Indi bärik. Üçünji çärýek. Dördünji çärýek. Şeýle hem ýyllyk. Indi muny ilki şunuň obrazyny alýas, soňra muny görkezýäs. Indi şunuň obrazyny alýas, muny görkezýäs, obrazyny alýas, muny görkezýäs. Ne görşümiz ýaly hemmesem owadan we görnükli şekilde boldy. Indi bärik sapaklaryň atlaryny ýazýas. Diýeli matematika. Tika. Biologiýa, fizika, iňlis dil. Iňlis dili. Rus dili. Ibram himiýa diýeli.

We şo islendik şo göwrümdäki öýjük saýlap kontrol y bilen hem wstavit edip bilýäs. Indi ýyllyk bahany nädip hasaplamaly? Şol haýsy öýjügi hasaplajak bolsak şony saýlaýas we şu ýerden glavnyda Şu awto summa belgisi bar. Eger iňlisçe bolsa average bolýar. Bizde häzir sredneye bar. Şony saýlaýas. Ine görşümiz ýaly bu ýerde otur otur goýup sanlary görkezsek hem bolýar srednye znaçenýe ýa-da aralygy görkezsek hem bolýar. Enter basýas. Goý munda hem otur goýup sanlary görkezeli. Ilki öýjügi saýlaýas.

Bu ýerde her öýjük aýrylykda saýradyk, bu ýerde bolsa bütin aralygy saýladyk. Haýsyny özüňize gowy görseňiz, şony etseňiz bolýar. Biz şu aralyk saýlanyny alýarys we aşaky sag burçuna gelip, aşaklygyna çeksek, görşümiz ýaly, hersi özüniň duşundaky aralygy alyp, şonuň orta bahasyny hasaplap berdi. Ine, biz şunuň bilen Şu wagt orta baha hasaplamak funksiýamyzy geçip gutarýas. Indiki sapakda görüşýänçäk hoş sag boluň.